halkan wal qixa dhufe ammallee dursan ala osoo na wajjiin walitti hin dubbatini akka nama lola qabuutti fiigaa kute gamasitti mana gamasi fiigaa kute mana hirriibaa jechuu achirra ciisaa jira mee akka inni godhatu yaamee tumaan wajjiin laalla ta akkasiitii yoon soofti wal fuudhee na dhagaya Akkuma inni godhatu walumaan laallata inshaa Allah akkuma isin du'aa'ii naa gootaniifiin anis ga hordoftoota kiyyaa yoon gahadhe hoo je'ee isinitti himadhe koomintii jalan naa barreessaa waan naan jettanii ta akkasiitii daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa namni inni itti himadhu hin jiru biyya tana keessa rabbii fi isinitti yoo isin yoo taate malee jechuudha. Mee gorsa maaliin naa keessanii mucaan kun fuudhan geenye wiliidha hin geenye fuudha wiliidha fuudha hin geenye fuudha hin geenye namni amata digdamii shan digdamii shanii ol dabree hanga soddoma dabree sammuun cimtee ijoollee ammaan tanaa taamata kudha shan kudha jaha kudha torbatti kudha saddeet kudha sagal majnuuna ijoolleen biyya tanaa ijoolleen biyya tanaatiif ijoollummaan zabana ammaan tanaatu tartiiban qabdu akka itti ilmoo ijaartii bulfatan hin beektu akka jireenyuma ifiituu itti guddifatan hin beektu ani mana namaa dalagee isa guddisee Innii osoo fuudhaa hun gahin nin fuudhaan sammuu na oowwisuun isaa tunuu mee ni laallaa inshaa allah walumaanuu ta akkasiitiin isiniin jaa daawwattootaa fi hordoota kiyyaa aboo gurbaa dursaa haay maali sawtiin akkanaa boota na marfachiiftu sawtiin akkanaa maali hin dhageessa kenni godhatu aboo Eessaa dhufte sa'a kana kottu mee? Yee. Sa'a kana eessaa dhufte koofa? Koome waan si gaafadha? Koo? Waan si gaafadha kottu ilma kiyya sa'a kana eessaa dhufte? As deemu gaamee? Maal jette? Sirraa haa ciisun jee. Sirraa haa ciisnu. Eh, Haadhaan akkana hin jaanii bar. Maali lee ammaan alaa dhufee mi? Haya ummaa tiyya maal jettee dhufeetiin jira kunoo jaalaan namni. Rabbi si haa qajeelchu naan jaatu. Haa ummaa yee.

Oggundi isaa kanan dhufin mati yaa biyyiti harbiitutti jira. Ayibidha dubbii tiyya na dhagayi. Eessaa dhufte mati na himam. Ah, ishee.
Na jalaa dubbadhu haa. Harkaan hin deemin.
Harkaan deemu mataan si falaxaa'u. Siimee jira laal. Ah, ah. Gadii laa haana. Dhadhu haanaa. Siimee jira. Sassab.
Yoo yaa rabbii. Yoo qadu lahaanaa jee lahaanaa.

Maali gaafiin ta'e mootummaadhaan kan gaafii namaa deebisu. Ayi waa ana an mootummaa keeti naa deebisuun qabda. Astaghfirullah lazim jee. Astaghfirullah lazim jee boo.
Ayi waa.

Tamaam hin je'inini bar. Tamaam hin je'ini gaafii naa deebisi Si siin maal je'e. feeta?
Gaafii naa deebisi.
Gaafii maalii sii deebisa? Gaafii bikka turte sa'aa shan jaha torbattu dhuftu kana torbaan kana Ba- keessa Dhiira. amma baatii takka geenye bar numaan firraa usee sabbaree kalas amma sitti ol baafadhe malee. Ha? Maal jette mee? Mee Maal jette? Dubbi duha. Hayyee baafattee tamaam. Haa.
Eessaa dhuftee naa himta bara. Amma gaa ulee si fidadha laa. Ati kabajaa waan hin beeknee fi ulee si fidadha. Si galamee. Maalitti? Ulee mata.
Si galamee.
Kabajaa eega dhabdee.

Bubbultee jirtaa eega baalagummaa dubbii tiyya kanan gad nan dhageenye tutturtee jirta. Si haa galu baalage bikka itti wal barattee himi. Ol ka'i lafaa naa himi mee lafaa hudduun taa'e naa himi ka'i. Duudi si hin cabne. Ol ka'i lafaa! Ni nasaasini ol ka'i lafaa!

Mana feetaami? Afaanuma guuttatte? Eeywa.
Eeywa. Bakka yaa'iin kun godhu hin danda'u.
Deem karaa isii. Ajaawaa. Ajaawaa akka garan qabne. Ka akkasiitii daawwattoota furdota keenyaa ilmoo yoo rabbi namaa qajeelcha malee ilmoo waan qajeeltu. Amma yoo muka kanaan dhees akkuma malee ta'an irraa aaraa daranuu ka'ee kutaa'uu. Hoota kun gootaa isaa deebi'ee ta akkasiitii daawwattoota firoota kiyya akka wal goonu gaa isinumaanii mari'annaa isinumaanii mari'adhaa akka wal goonu koomintii jalatti gorsanaaf kaayaa isaafillee kaayaa Namni guddaanis nama gorfama bar. Takkaa ismii haadha dursaa akkana akkana godhii naan jaadha. Takkasiitii daawwattoota firdota keenya halkan isaan kun saan nuti fiidiyoo marru kuni an fiidiyoo marru jechuudha. Harka keessa kaayyatee ma alaa naa dhufa. Isaaf jecha nulaa banaa bula. Yoo arabnillee na seenillee yeroo mucaan kun gaha. Mee yoo biyya harbii jirtota keessa jirraa fiigaa saaruka jalaa ol fiige jettu nulaa banaa dhiisaa. Sababa isaa yoo arabna seenee san kun ulaa. ta akkasiitii daawwattoota hordoftoota keenya hanga fiidiyoo teenyaa walitti deebinuu fiidiyoo birootu walitti deebinuu nagayatti na jiradha.